hi kombela mi tlilika the red button hi laha ku nga tsariwa ku subscribe hi mali ya tani mo tshuka mi khumba kona a swi hakerisiwi is for free and then hi kota ku va loko hi va hi endla show ta hina mi nga saleli endzhaku mi nga titimeli um namuntlha ni na b k lawa b k ku njhani kona minjhani Mhm, why ku mi njhani U hl- u hlonipha mina ya na muhloniphi hayi mara ni tshame ni vula mhela ka nkani loko mi swa vaboti ni kombela hi tshikela vaboti redi na vaboti hepi mina ni kombela ku mi ni tala ku mi ma- mandla gingirikani nhlokweni wa ta olova sweswi eh. i ku loko mina loko mi ni nga ri kona wena na vanghana va wena i ri ledi ya gingirikana a wu ri ku boti so ni kombela nga ni phutisi ya no na kamukela ka ka nkana la gingirikana so loko ni hete ku interview kokwani m j hlungwani may his soul rest in peace um a ndzi byele ku a na ha endli ti-interviews ka nkanelo wa gingirikana so This is the first time ni endla interview na munhu after that interview. So it is something big. swa tika ku nghena ka nkanelo ka na mina swa ni tikela hi so ya na ku amukela bk so bk loko vulavula hi bk um bk i vito ra wena ra ra le pasini kumbexani lera ro duvulela bk ro duvulela ri ra street man i suku wayne maboko Oh, loko leswi a heka va a heka va nsuku gija xitimele mhana nsuku vite hi wena wayini ya ah, okay birthday ya wena ya rini 17 november 17 not 7 at 17 17 okay 17 november okay no guys hi ti 17 november mi ri va- mi mi swi tsundzuka ku i birthday ya bk It's- i- put it on your forehead and then put it on your diaries as well mi n'wi xavela ti-gift hayi mi loko loko mi n'wi vona mi ku hayi khekhe ri kwini he n'wehe n'wehe mi fane mi xavela khekhe b k ha twana na muskeni i nsuku weyini namuntlha se hi swi tivile a hi nga swi tivi i tshame ndla interview handle ka ka leswa swa swa le mathumbanini no it's my first time ro sungula namuntlha really yeah a no hi nga vileli ma loko ndzi nghena ka kanelo wa gingirikani va se va ta hamba va ku foyinela ku va lava interview na vona lava va tichanele so don't don't worry va ta ku so uh, bk u tshama na ka mahonisi ne ya ni tshama ka mahonisi mhm. ka mahonisi hi le kusuhi ne le kwihi eh, mavambe xikamani mukhomi ya Mm, mm, mm. na jim jones oh na jim jones ya hala ka Yeah, maso yeah. okay because that time a ni ri le a ka dumela a bulwini ya so a ngheni timhakeni tshika swo- swo swo- swo tala vanhu vo tala van'wana va ku "Ah, why why mi nga ngheni tini tiva ku bk why a ri na madrets va byeli ku why i ri na madrets why i ri na madrets amadress no manavela a ni sungule ni endla se ni tlhela ni kera mm. ivi ni tlhela ni fika mi sixty futhi ni fona ku fika mi sixty a no fanela madiresi futhi ya se madiresi na maranda kahle kahle mm, mm, mm. ya mm, ku nga va ku ri mhaka ya vukhongeri a ni va ku ri vanhu lava nga na vanhu lava nga na madiresi hi va ri vanhu lava kuma ku i marastafarians ku va ku ri timhaka ta vukhongeri kumbe ku va switayele kumbe njhani njhani xitayele kerekeni ngiya liya ya ximoya kahle kahle ya Okay. tiorgan leyi or a va a va a va a va- a va a va na problem mhaka ya madrive a va na problem okay okay ayo mhaka madrive hi ta vulavula hi madrive maybe siku rin'wana i bk ya wena vanhu vo tala va kutana bk ka facebook ya and eh, i dume ngopfu laha eh mara before i duma ka facebook a wu dumini la tikweni ra ra le ka mahonisi ne ya ndumeni a wu duminyana a wu dume yini eh ni kule khale vanghana lava ni ri na vona a va dumi na wesena mani dumini a ku ri va mani a ku ri bruce na thina lava ni nga kula na vona lero vona sweswi a va ha dumangi a va dumini mara va fika mina e va ta bifa blind a wu dume yini so eyi la tikweni a nxo wa ni dume yini mara hi wihi loko ni ku grade ten mm. hi wihi swi la bifi bifi ya ya music ya swa swa repa repa so okay so ma ku va se va landzelela landzelela so a a u mrepa wona kahle kahle a ni mrepa a no chance ku va repa kahle kahle so a wu banya tibazi nyana a ni nge ku vutisi lama no no vutisa ku a mi ri na tona tibazi na loko a mi repa yana tilayini ti nga ri ti nga ri hayi ku nge munhu a ba vest a ku ri xikimu so ku twb munhu a nga ba vest a heta ku nge munhu a ba vest tsakisa hi rito vest no no swi kahle swi vula ku mhaka leya ya ku phunghela i khale i ri kha yi phunghela ya ni phunghe ku penga xikolweni le tlilasini loko ni nga tanga ku nga nandzihi

guys maka a xi tampa ya hlupha because yi karhata ngo yi nga tikuma yi kha yi kombela ku ya handle ka mistress research hi mhaka yi tampatapa maybe loko u kuma ku i munhu lowa ku hayi a wu na mhaka na swona wa wo tichucha kwala ti-break kwala tlasi va twa hi nkulumela ku heyi hala ka tika se la ka stress mara a wu nga humesi moya tlilasini An ka an ka o y'o mɔ ye no ne ko si dash ta pa pela zuna bo okay then social man magtiva ka ka facebook yeah yona ntsena leyi nga kona ntsena ya ni na facebook eh, ni ku twitter na instagram mara a swi fana na facebook Mm, mm, mm, mm. okay eh kambe ni ku vutsini ku kambe eh, a wu si tshame ndla interview wena handle ka a ro sungula namuntlha ero sungula ya Ah, mara wo ni tlhela ni vula futhi mani a nga vileli mani loko zita ka nkanelo wa gingirikano swi lunghini swilo ka tika ku nghena laha na mina swa ni tikela lero va ta ku fonela va yisela va swi chanelani va ku- va ku va lava interview na vona i va nyika chance va ku interviewa na ya i nga va tsoni mara hini hi rhangile a ni hini hi va na va bula ndlela u ta ku hava le gero wa titwa a ni titwi no vulavula ni ntiyiso b k khala ka tshama hala ka n'wina mi nga n'wi interview until le gere a fika hi kona mi lava ku n'wi interview so so loko u sungula ka facebook a a wu posta yini leswi nga endlaku i duma kahle kahle leswi nga endlaku vanhu va- va va ku landzelela ka ka facebook ya wena sungule facebook hala ku ri 2014 a ni ri fan ya beni na pris team leyi vitana ku i bp black poison black poison okay ivi ni fika ni laha ni kuma ku ni fika ni va number one fan so vanhu vo tala va ni landela really ya mara nga tirhisi vito ra bikini a ku ri suku the general wa bp okay xi se xi khale xi ri kona msakazini a ku ri leriwa lembe 2014 loko bina prince va huma ka le ka litopo poison mm, ka mm, joshi rimanse mm, okay and then a wu ri fan sweswo a wa ha ri ti-fan ta vona va ri two aswiswini feni ya ya pris eh. wa jikela bisa lowu hayi ni mo ni nga vuli ku maybe wo ni ku vutisa why i rhandza prince rhangani ni rhandza munhu bya yena na music lawa wu chayaka oh, okay and a ni wu tlanga keyboard na mina ni tlanga tlanga keyboard kerekeni so swi endla ku

na ende a yi hluphi mani va kona vakokwani lava va tlangaka bizi ka xinyori kambe kokwani mani maleti mathonsi ya kokwani mathonsi hi kokwani mathonsi lowa b k mi n'wi kombakomba ti-cod nyana i wine main glow wena sweswiwa ka ka mani eke a wu nghenele competition ni lava ku veka disclaimer laha ku ri va byeli ku before we wina swilo swa mani eki ka mintlo mm. mina na wena a hi twanene khale ku ta endla interview a swa ya a hi twananeni a a ni kuma ku van'wana lava nga va nga ku maybe ya hi tisa hi mhaka timintlo okay so bk i wine competition ya ya mani eki hikuva a xi ri post ya mani eki laha a nga wina mintlo kambe i wine yina yina yina a ku ri khomba ku ri mindluli yi costa ku four fifty na my cash ya 550 oh ndzi ka ni dlowa namuntlha maybe ya na nyuka nyuka xanuka bk no swi kahle wa bk and then loko keep posta posta wena loko ni ni ni langute kusuka ni ri kule ne loko wo posta post ya wena ka facebook in 15 minutes 20 minutes it's our every what 100 200 reactions comments shares swi ta njhani laha i ncini swi laku ku ri swi va swi ri the way a mo hi fake ka n'wina kumbexana mina ma hi bribe bribe ku na leswi mi swi tirhisaka ku i kuma ti-shares na ti-comment ku tiva ti-real ti-comment letiya na na ti-likes ya swi rin'we loko mo languta leswi mina swi postaku ne mm. swi hambani swa van'wana va swi postaku a swi fani se swa mina swi ka swi va unique laha loko ma ku vanhu se va ni followa hi xitalo lero vanhu va rhandza swilo swa mm. swa unique i swi posta njhani so like le, let me give you a scenario ku loko no sweswiwani okay sweswi i na mandla ghingirikani le ka interview ne loko a ku ri mina a ni posta ka facebook a ni ta ku um eh, eh, bk coming soon ka nkanelo wa ghingirikani wena a wu ta swi veka njhani laha ku swi va swi va swi swi hambana swa mina leswo xitete xitete xo xi trenda ka xa mina a yi dyondzisa leyi laha vo swi ndlisa ku yini kahle ka swilo leswiwani ku ri loko u faka xitetasi ni i fane faka na swin'wana swa faniyana so hmm. ku vanhu va swi rhandza nga vheti u va u faka swilo dyiwe swi nga tshamisa hi swona hmm. se mina ni fike ni borha laha eh interview bk coming soon so what impela uyimbi ah so ma- mara ni twe ku khale um a wu ni swi vula ni ku dlayisa ni twe ku wa nyumanyana i munhu wo a wu rhandzi wa- munhu wo- wo nyuma kahle kahle ya va nyuma nyuma nyana hi swona ya why nyuma eish ni nga hemba leswi vulaka ku i ntiyiso nyana ku vanhu lava va ku va va rhasa ngopfu ka facebook ey loko hlangana na vona they are quiet a vanhu va xipela swi posta ka facebook no se mi hlangana live mm. va twa ngo fo swi acta so mm. and la phe wo thayipa wo acta yeah i tshame i tala ku sweswi wa hi posta posta vanhu vo tala va makhadzi na vana va shomajozi va dj mfundhisi na mouse tshame ni post mara va- Eh. va gondi boy yeah va teletele vanhu lava postaka Mm. why i ndla swilo leswi a yi posta posta vanhu lava i languta yini loko u fanele posta munhu ku la vanhu lava ni languta swi kahle leswi u nga swi endla so Mm, mm. ivi se ni ba post va appreciate ka ngoma yin'wana ya solo makambi xi ku eh ni ke se na hanya se na mina la mhaka leyi nga vula solo makambi la ku ni va khensa va hanya I know this is good man that's why that's why ni ri la ka BK mina ni la ku n'wi khensa BK a hanya ni swi lavi ku loko ah mfana loyi a ri fani ngopfu ka Facebook man mi kuma ku vanhu a va nga swi vuli swi sweswo wa swi tisa BK Yeah. so mara eh, n- makhadzi wa xirhanda mara ya too much ni vona i ti- i ti- hi vone photoshop a ku swilo leswiya

ta ta ta ni tsakisa kahle kahle tin'wana ta chavelela tin'wana ku ri ta le mabyaleni ku ta hambanahambana ku ri u ba music yo hambanahambana yo chavele vanhu yi le mabyaleni ya wow i tshama yi posta swilo swin'wana ka facebook i ku tsutsume ngopfu amol ya a ku humeleleni la la ku ri um a ku ri na mhaka leyi ku na picture yin'wana yi nga yi nga editiwa so lexi tlanga xin'wana xo xi va xi tete xihahamoyini so oh eh, se mhaka ya ku ri ku na munhu a nga yi endla ni sina mise ni yi teka ni nga vanhu vo tala vanhu langutini na va sota ka facebook swi nga nga ri mise ni nga yi edita picture leyi oh wena i tlhe i posta wena ka facebook ya wena posta ka facebook mara ku ri na tag yi saliweni laha ku i mhana nga yi tita mara vanhu va swi langutanga sweswi okay eh. a yo ka yi nga ri kahle ya ntiku ya hi vanhu yi nga ri kahle kumbe njhani

Swi ta ku bifa ku wena u hata eka malamulelo wena Ah, se ku se ku right okay no se se mi tichomi ni ku voneni mi- mi mi kha mi vulavula na ndzi va fana va tikhamera la la se hi tichomi se ni swi ta mahala ta Eh, ya ya no hi shooting tikhamera namuntlha mahala ende loko suka kona ivi hi famba hi ya ka dj um king selzo la ka kambe le ka mphakati ni hi ya mphakati ka xikaya ya xi fike xi hi xavela na vuswa loko hi sungula la ku hi rhange hi ta a ku ri vuswa lebyi a hi a hi xavele hi king sales swi ni twi nga ri swi swi fair ku ri energy leyi mi yi vonaka laha a kahle kahle hi khensa king sales king sales is a producer na yena wa music wa xitsonga hi tshame hi va na yena la ka nkanelo wa gingirikani guys loko ri keli ma ha ri vanhu lavantshwa ka nkanelo wa gingirikani a mi se tshame mi languta swilo leswiwani hi kombela ku mi subscribe and then hit the notification bell to make sure that whenever we do our videos you are not left behind ku ri loko hi kumela ku a yini a hi nga swi vonangi swi te njhani ma swi twisisa namuntlha hi tshame kahle yena bk i munhu loyi a nga duma hi facebook hi ku endla ti-post so loko i kume 1k i ni byele ku i fanele i tsala swilo swa swa swa- swa unique then vanhu va swi followa Yeah. mara vanhu vo tala va tshembi swilo leswiya ku ri sweswi swi swi real a swi nga a a a hi leswi vanhu vhele va va believe ku swona swilo leswiya masunguleni a va nga tshembi swa mampela va swi real mara after sweswiwani mm. se van'wana se va tshemba vo tala mm. the, the, the reason ni base ngopfu ka social media ya ya bk is because social media right now has taken over the, the continent or the world leswaku xi xin'wana na xin'wana xi tirha hi social media and then loko i ri ka social media bk u ti vona i kha i entertaina vanhu yeah um mara i ti vona i fikelele kwini hi swilo swa social social media wena as a human being kahle kahle maybe leswi nga ta ku i nga ta tlhe i dya hi swona social media loko se ni ka social media na ti-followers to tala ka social media and then kuma followers every day mm. se xa se pole ku sungula business mm. Mm, mm. maybe nga xavisa xavisa swin'wana ni nge vuli laha mi nga teka swi idea na swa yini u ta kuma njhani vanhu va u ma ta kuma njhani machangani eyi machangani fe va kwata hi loko u vula ku yeyi yeyi yeyi u ta ku gezela laha hansi okay so lero i na i na ku navela ka ku i nga tikuma i ri na swibindzwabindzwana swa wena ya na idea business ku se mm. na target market ka facebook eh plus na xikolo xi kona a wu nghena joli tsonto wena ya Eh, mi- mi- mina mina yona ma- em- umalusi la ya malusi yi kona no swi hambela no ho vutisa hi fanele vutisa swi ta ku ho ho va gwara a no n'wi gwara no no no- no no hungasa hi yena bk okay so bk mara um loko langutini la la- la misaveni i ncini xilo leswi swi ku tsakisa ngopfu hi ka ka music mfi maybe u ni ya ka music u vulavula hi va prince rhangani handle ka music wa vo prince rhangani i ncini leswi ku tsakisaka ka music wa njhani lowu u wu landzelelaka wena handla ka xitsonga na ya hi r n b so r n b ya really ya ka r n b ni rhandza music wa wa harkeli kahle kahle Ja Robert Keel, is is er zijn maar maar spallen die zo zo is maar spallen die mara vanhu vakumaka van'wana va swi tivi laha ndlela yi lava ku vutisa ku mi ze mi nga zamanyana swa swikeche ku acta bolo swo taniya a swa swikeche ni za mina ha ri high school mara swi swa kuma ku acta classes so swi nga ha ri serious bolo yo tlangetlangenyana magoveleni mara tikapuki ayo kuriwa mara eyi ayi tikanyana Mm, i ti i ncini ti-challenges leti i hlanganaka na tona loko i kha posta ti-post ta wena ka facebook it's like ka facebook vanhu va teka swilo personal Mm. va teka face personal and ka facebook yo va ku entertainment kasi ka facebook a swi personal kasi va mi kuma ku ni bifita artist mara se ni tlheli na yini ni themendele a swi personal swilo leswiya i tshami before artist yi ku attack defense oh wena rayo khoma nghena la ni tshame ni ya ka swona makam g one ndi ni vutisa ku eh, ami loko mi kha mi vulavula hi botmant hi ri botmant g one hi Yeah. botmant loko mi kha mi mi vulavula hi ti-artist ami ami chavi ku siku rin'wana va nga ta va va mi gongondzela mi tlela kona se ni ku no man a ni tshembi ku ri artist yona yo n'winyi yi nga ta fika yi ni gongondela mara um ti-fans ti nga ta fika ti ni gongondela ende himpela hi swona so i ti-challenge leswaku i nga va dyondzisa yini vanhu lavawani hi social media kahle ku yi tirha njhani kahle kahle social media ku ri a yi nga teki swilo personal u nga teki swilo u nga ngheni hi mbilu ka facebook mm. se va fanele va nghena yini for entertainment u ya ku nga sini la swi le ka facebook swa ka facebook mm. loko se yi huma ka facebook swi helini oh. lero munhu i fanele a nghena hi data la u nge data kumbe free mode loko wa vulavula hi free mode loko mani ege va kha va winisa eh. eh, main lo wena i swi kumeka ku a wu koti connecta live va chinga laha vanhu va ku i le ka free mode a ku ri mhaka free mode va ku ri mhaka a ku ri la mhani ngheni hi facebook light kasi ni ku a yi connect facebook light ka hala oh. video a ni fanele ngheni hi facebook liya yin'wana mani na yona mara a ni nga swi tivi ku ni fanele hi liya oh ku yi kota ku connect mm, mm, mm, na wena i va live loko hi vulavula hi mhani egi munhu loyi a nga athakwa swinene ka ka social network recently ka machangani actually mm -hmm. that woman she's always attacked yeah. uh, mara since wena you won main glow maybe va ta ku itekesa hi tira vona hayi thanks ayi tinekaka swilo the way xi nga xiswona yes the way xi nga xiswona okay lero ni le ka ti-artist is that that's how you are yeah okay have you ever uh, beefed an artist ne mm. ivi tihlangana na yona face to face ku humelele yini lava ni wa beef artist kahle ka no hlangana na na chaka kahle kahle mc

ivi ku ni heta ku posta ni yi posti yi vhele mm. ni heta ku posta ku famba nyana kanyana fika ni khometa ka posti ya ya c m c a posti ku ri yena um eh, joana na xona mali ni fanele kambe tsima leri hangalakini dude did you say that wahemba ya ni swi vulini and then what happened but they ba ku ignore invest ivi chavi a reply oh a ku na swi lava ku hlamula cause lo lwisa hi kona a va e, chavite i lo lowisa hi nkolo nkolo wa wena veri why wu kumbeleni nkolo wa wena kumbexana veri veri kulukumba kahle kahle and then what happened

na chavi loko va va responde la ka A ni swi ka voni- swona ni voni ku va va teke swi personal okay yes loko va sika personal va ta va nga replyangi swa mina Mm, cause xavi the same day ni poste post yin'wana ivi ya fika a khometa mm, a ku ni kombe tinambara ta mina se ni n'wi nyika toho kwalaya even then a ni fonela mm. ya even then hi seta arrangement then hi hlangana ka town Aa, yile muteki na pic a wa swisa hi leswi swi lavi swi fanele swi va swi ri swona kahlekahle i ku social network kahlekahle mina i wish people will be like bk i ri mi nga ngheni hi mbilu nghena hi ti-data and then nyike xikombiso hi mhaka chavi na na g one ku va ti kombisini and g one you're actually right because mina ni tshame ni ni posta risimu ra g one no no ni tshame ni posta risimu ra g one first Ntemende la album ya G1 a sanga ku ri le n'wansa u u ve ri n'wansati yini something like that ka ka- ka album yin'wana yi humile last year 2019 ni yi themendela ni I think I played like six songs Yeah. ivi ku va na tin'wana ni kuma ku ni pfuka ni ti ni ti sanda tinsimu tin'wana laha ivi ti-supporters vele ti fika ti nghena ti chingane Yeah. ivi ni fika ni ni fika ni share status xin'wana xa ku

ivi funny thing is do you want do you want didn't phone yena dona of ndikadihleka loko didn't phone like this guy was mm. laughing i think we spoke like 30 minutes so mm. i feel like it's a good example ya yeah, ku ri ti-artist na vanhu lava nga ti-public figures loko vo tshuka va bifiwile hi hina cause a ni hi ni ti-social commentator i ntirho wa hina phela as a facebook influencer you are a facebook uh, you are a social commentator ntirho wa wena a hi ku themendela ntsene Yeah. loko swilo swi ri wrong wa vula ni loko swi ri right wa vula so van'wani va ti-artist va teka swilo leswiwani personal you know, Personal, then yeah. kuma ku va ku byela ku deleta swilo sweswo mi ni tshame ni byeriwa ku deleta swilo sweswo ni ba kani yi edita yi suka la so i- i- loko i ti- i ti ta hi he bk u u na u na u na valandzeri or do you have fans eh, a va konyana mani nga tivi vangani mana va vonyana van'wana va tlhela va khometa khometa mm. ni nga ri xoku vangani so loko i titwa i ri na ti-fans how do you react because swo a ni swi dumini phela yo ri celebrity swo swona kumbe kumbe na hemba sure no mara i ku loko ze wa hlangana na munhu a town u kuma ka a n'wi n'wi tiba a ku xaveta a ko tala ngopfu ko tala ngopfu ne swi swi la ku vanhu va ku va ku celebrate hi ndlela yin'wana ne so i i how i swi ndlisa ku yini ku ri loko i hlange na munhu kuma ku heti i tunga ri wehe wa n'wi tiva ne i kuma ku a n'wi tivi mara a ku hahela mm. i swi ndlisa ku yini ku loko i n'wi xeweta a titwa hi nga ri wa n'wi tiva kotosana va n'wi tata a ku ha for example a ku ha mi hlanga ka muka facebook swi ku wo na ku tsundzuka mara mi nga n'wi tsundzuki no ku vona ku tsumbuka na ku vona ka facebook ku a titwa na ha ri xapu so Mm, Yeah. mm. hayi ni tshemba ku ti-celebrities ta hina ti le vudyondzeni lani ku ri loko loko va mi xeweta lani mi nga yi bayizisi mi nga yi vheyisi Okay, no eh, bk Mm. nsuku wayne Yeah. yeah maboko a ni nga- a ni nga yi tivisa nimi ya wena lava gisini wena ka nkano lo gingikani i ncini leswi lavaka ku siya na valandzeri va wena na vanhu lava va ku rhandzaka eka nkano lo gingikani ni foliweni ka facebook vito the bk ya na muranda sharp axis dos mu nga titimeli okay a ni nge he vuli mina gestora sibika titimile guys mikhiso wo mina ni tilinga kana loko ka a yi tshame kahle na bk eh ejale yo tshama ku la ka mahonisi laha na mina le gere namuntlha kha yi dila ka nkanelo wa gingirikana loko ri ke ni ku ri ro sungula mi hi vona hi kumele mi endla the right thing subscribe to the channel and also hit that notification bell to make sure that whenever we do our videos you are not left behind because hey, they sungurini ka the interviews na swi tiva ku va tangu- va ta n'wi landza bikiva kumbe va tichanela salut salut mi nga titimeli mi nga titimeli nice one bk